N yuli booni Mister President ka n yi Dagbaŋ polo na. M mi ni yi Dagbaŋ polo maa na, n daa yila Yendi. To Dagbaŋ mi ti mi malila problem. Ka problem maa daa nyɛla ti zaŋla nama nama dimli n doli taba. Ka a bi ti na nama nama dimli ŋɔ maa zuɣu so ni tooi ku a. a ka di lan pahira ti niriba ti polo maa ti na dii bi andastandi politics ni nyɛ shɛm zuŋɔ di ni ti niŋ politics di nyɛla suhudoo ka a yɛli a dani ka n gba yɛli n dini amaa ti Dagbaŋ polo ŋɔ ti na malila problem ka di nyɛla lala problem ŋɔ maa di ni ti ku kana ka politician nima ka bɛ bo liɣiri n zaŋ ti ti bipola ŋɔ maa Ni ti deei ma ka support o, a mi di pun ka tuma bee a ni kan yɛn niŋ shɛm. A ti yɛn nyami di yi ti pala a yi kpɛrilana bee a area boys bɛn zaŋla politicians o n-chɛ ka a niŋ binshɛli shɛli ka bɛ ti dol a ka a nyɛvili pa talima. Di zuɣu a mi ka a ti lihi Ghana law ni be shɛm ŋɔ maa, polinsi ŋɔ maa, Binshɛɣu yi ku yɛn ku a bee so yi ku zaŋ mɛseeji niŋ zaŋ zaŋ ti a ehe ka a yi zaŋ chaŋ ti jɛli ba, bɛ ku yɛn sabisabimi ka yɛn narrate niŋ nyin calling ba. Ŋuni ŋɔ maa zaaha chɛmi ka lahi niŋ ma zuɣu eeh ti ni ku zaŋ ti zuɣuri zaŋ chaŋ ti vulivuli paai ti mani nama ŋɔ maa ka yɛtɔɣa daa niŋ ka n zo n-chaŋ Ee, Takoradi polo, tin shɛli beni ŋɔ ka bɛ booni li Nyɛmbɛchirɛ. Nyɛmbɛchirɛ ŋɔ maa ka n daa chaŋ. N ni daa paai nimaani maa, n ni yi nya Dagbamba ni be luɣ shɛli polo, domi ti ni na ku zaŋ la ahala ŋɔ maa n-kana ti be nyɔŋ polo ŋɔ maa zuɣu, ka n zaŋ nammaŋ zaŋ sɔɣira. Di zuɣu n ni yi daa nya ka Dagbamba be luɣ shɛli polo, n dii bi tablir ba. Di zuɣu ka n daa chaŋ ti nya do so ka o mali o yili Nyɛmbɛchirɛ ŋɔ maa ka o mi tumdila taabo nim tuma. o daa bɔhirila taabɔnima. Taabɔnim maa ni daa chaŋ piligu n-daa kɔrila paa bilifubilifu ka miri o daa tumdi paa tuma nimaani. Din daa yi niŋ ka bɛ yi mali bɛ kookoo tumanima ni bɛ yi ti yɛn ʒi kookoonima, shɛli beni bɛ yɛn ʒiri li mi chɛri Cote d'Ivoire polo ka ti ʒiri li yɔŋyɔŋ n-meekiri liɣiri bilifubilifu ka doo maa mi lahi tumdila taabɔnim tuma. Taabɔ maa o yɛn ŋmahiŋmahila kpɛla dɔɣu ni nti zaŋ mɔɣuni nti zaŋ dɔmba machine n ŋmahi taabo tia ka di lu ka o bɔɣi o mi yɛn chaŋ muni n yɛn chaŋ di saha ka man lee zaŋ torch light n lihiri soli dee ti niŋ ka forest niŋ kanna ka n daŋ yɛl o ti miri a yi malila phone nima ka phone maa nya Nokia zaɣ bibihi maa din vibration mali yaa maa di zuɣu di yi niŋ ka n yɛn nya alaama shɛli ɛhɛɛ dɔmba machine maa ni yi kumda Di nyɛla bɛ reeŋgi ni o bee n-wum so o yɛn zaŋ zaŋ niŋ vibration. Di ni niŋ ka n yi kul o, o yɛn baŋ ni yɛtɔɣ shɛli m-bala maa ka o kpihi dɔmba machine maa ka n yɛl o n yi zinsi ka laati shɛli kanna. N yɛn yɛl o mi eh ni nya binshɛɣu ka o niŋ wula. Shɛli bela n yɛn chaŋmi ti du n-tam tia zuɣu din yɛn chɛ ka n yuuni kani tiŋ ha ka nyara so o ni yi nya alaama shɛli ka n yɛl o na. ka o daŋ sitɔɔ pɛ. So lala n daa nyɛ laa halli ka ti kɔŋ mali sitɔɔ maa mini o tum tuma ku paari ti yuma ayi chani ata polo ka di nyɛla dari maa ti yi ku ŋmali yuŋ maa n luhi ka o bɔɣi bɔɣi li ka ti zaŋ kooli ti mali so o yuli n booni Yao ka ti kooli o tiŋ puuni ka Yao ŋɔ maa ka o zaŋ boys boys ban gba zaa niŋ naashɛ koro bɛ binyɛhiri ka gba kuli bɔri din yɛn chɛ ka o niŋ loading boys ti booni ba la loading boys a ni nya ka bɛ guui kana ti zaŋ loori shɛli ka lala loori maa di zaaha nyɛla connection loori domi loori maa di ka registration number so mi ka driving license di zaaha maa ti sɔɣiri li niŋdi li ti mimi ni gana zaligi bi saɣizi n-zaŋ ti li. Amaa sokam ni ku bɔri ni o nuu kpe o noli maa, dini n-tahi li ka ti niŋdi lala bini maa. So a yɛn nyami ka bɛ zaŋ lala loori maa n-kani n-ʒi boys maa bɛn tooi ku voba n-ku muɣimuɣi tab loori bilifu maa puuni ehe ka bɛ kana yuŋ maa nɔɔ ka ti ti ʒi li ti booni lala taba loading boys. Din be Kantɔŋ luɣishɛli polo maa ti ŋma tia maa ka bɔɣi luɣishɛli polo maa ehe ti yɛn make sure ni di ni do luɣ shɛli maa, ti yɛn ʒilimi zaŋ chaŋ ti sɔŋ luɣ shɛli polo loori kia ni ni tooi kana ti kpuɣi li. So dindee ni niŋ lala maa ka ti diri li niŋ chaŋ ka sokam lahi ku na, zaŋ chaŋ biɛɣu ti yi neei ti lahi ku na, ɛɛh, ka kabi kabi va maha m-pa di zuɣu, din yɛn chɛ ka so ku tooi nya li, ɛɛh, m-paagi the next yuŋ ka ti kooli baaya. ŋun be tiŋ puuni nyɛ taabo koha ka lahi niri ŋɔ maa ka o niŋ wula eeh ka o zaŋ che ka loori kana ti mali Kia so lala Kia maa ŋuni nyɛ bush Kia ŋuni ka ti yɛn chaŋ ti mi mali soli maa zuɣu ka ti lihi polinsi soli maa zuɣu dindali bani yɛn be duty ni di zuɣu ti yi nya lala niri ŋɔ maa ka ti mini o tɔɣisi ka ti naan zaŋ lala loori ŋɔ maa n kana n ti va dari maa ti yɛn make sure ti ku to zaŋ zaŋ kpɛna yuŋ wuntaŋ ni ti yɛn zaŋ zaŋ kpɛna yuŋ, so o lahi yɛn nyɛli laa hali ka ti doogi doogi li. A mi yɛn zaŋ zaŋ yi tiŋkpansi maa ni hali ti kpɛna tiŋ puuni. Tiŋkpansi maa shɛb beni din malila nachinanima ni tiŋ maa ni zalisi ka bɛ zaŋ loori eh, mii zaŋ zaŋ gbaagi ka yi bo binshɛɣu zaŋ zaŋ ti ba ka zaŋ zaŋ gari laa n-nyɛ laa ha ka ti mali tumda. To daliri din ti hali ka n-yi Ghana. Tuma ŋɔ maa ni ka ti ku beni laa hali ka dindahindindi ka Naawuni ti bi yu ti, ti chɛmi ti ku ŋma daɣu ti n zaŋ luhi n bɔɣili. Tɔ! Ti bɔɣilim ŋɔ maa nti nya ka n chaŋ ti a yuuna. Dindali maa mi ti ku chanimi ni loading boys ŋɔ maa ti bi mi a mi so n lee yeli ti mi mini do so n mali problem n tira ti ŋmalila tia ka di lu o puuni n saɣim o binyahiri. So hali ti naan niŋ nyɛ luɣ'sheli di puuni n tira zaŋ zani balim o din mi n che ka liyetɔɣili maa ka di niŋ polling station case. Tɔ! Ti mi mi ni Ghana zaligu Di bi saɣi zan-zan ti lahi dari maa ŋmahibu. Tɔ! Ti mi o ni tɔɣisi li, ka ti yo o liɣiri maa ka bi tooi yoli naagi. So dindali maa ti ni zaŋ bihi maa ka ti kana tiŋ puuni ti bɔri ni ti ŋma laa tia mi taɣibu maa, teeku naa ka ti zaŋ so o. Ti ni bela mɔɣu maa ni ka bihi maa beni, ti teei nya ka di ŋmanila laati shɛli n-kani na, ka ti zinsiri ka di ŋmanila forens loorinim n-kani na, ka ti kooli yɛli ba ka bi stɔpi. Bini stɔpi ka ti beni la ha ti tibila n wumdi shɛli ti fɔhimi la hali ka tingbani maa ni tam maagi. Ti ku lan ʒimi la hali nti lan nya piligi tuma ka lan nya ka di ŋmanila loori ti yi zaŋ ti tabili zaŋ sɔŋ tingbana ti yɛn wumli ka di ŋmanila moto ni n-sɔɣiri kanna. Dɔm din nyɛ yuŋ maa yɛtɔɣa chanila kani tiŋa ti wumdi li biɛla biɛla ka di kanna ka kpihira. So lahi tam ŋɔ mi ti mi pun bɔɣi dari maa naagi ka bɔri din yɛn niŋ shɛm ka ti vali yomyom zaŋ yi So vuri maa bɛ tibila n-wumdi li, ka ti va dari maa laa hal n-taɣi luɣ shɛli polo din yɛn chɛ ka ti naŋ wula ti zaŋ zaŋ zaŋ yi. Ti ku lan bela nimaani laa hal lan na sɔɣi ti maŋa n loodi loori maa Kia maa ka yɛn yi. A ti sheei laa Forense nim maa bɛ gba puɣisiri ti mi. Ti loori maa ni spaaki maa n-chana. To ka saa gbiɣisira ka ti ni mila din yo siri maa, bɛ ni zɔŋ kuli. Ti tee nyɛla kamaa ka di ŋmanila bɛ loori maa chiisiri ti mi. Eh, di mi ni niŋ loori kurili maa ti ka laati, loori maa laati di bi tumdi tuma. Dɔzuɣu shɛli beni ti zaŋla baatirinima n-zaŋ ŋmahinda ka driver maa ka o lihiri soli maa ka ti chana. So lala ka ti ku kana ti nya bini chiisiri ti, ka saa maa ni niŋ li maa, so ka di ti sarigi ti. Damaha maa mi, di mi timsimi, so ka di sarigi ti, ka loori maa bɔɣili siɣi eh, bini biigi biigi palli maa, tankpa ʒiɛɣu maa, din sarigi, ka dari maa timsim maa gbiligi. Boys boys shɛba din mi loodi li ŋɔ maa, eh, bɛ du mi pahi. n tam loori maa zuɣu m be loori maa zuɣu ka ti kunna maa so di niŋ la ka di gbuligi di gbuligibu zaa ha luhi ka dari maa lo shɛba bɔɣiri zuɣu ni shɛba ka shɛba niriba daa paai niriba anahi bɛ zaa ha daa nyɛla dansi dansi din mali yaa pam ka niriba ayi daa kɔŋ bɛ nyɛvuli ka so mi gba zaa ka o gbali pini ŋɔ maa ka di ŋmaagi Ghana mi ni be shɛm maa bɛ daa bi tooi yuli o viɛnyɛliŋga ka di ti ʒiya ni kadama bɛ yɛn ŋmaai la o gbali din niŋ lala M ma sama eh, pun pɔri di tumdi nir zo domi tuun shɛli din ni pun tumdi maa tuma n kani n tahili ka ti niŋdi li ŋɔ maa ka di pala bɛn niŋ wula bɛn gbahi ti so ti zaa daa zomi n kana ti na bɛ Ankara luɣ shɛli polo bɛn ka bɛ booni li Agbogulishi Konkoma Market lala Agbogulishi Konkoma Market ŋɔ ka ti kana ti bɛ laa halli ka di ŋmanila yɛltɔɣa maa nyɛ m be chire ŋɔ maa Din fo ka ti nya information maa ni kanna shɛm maa di bi viɛla, so din tahili ka tira bo information. N nya guy so ka o daa yɛli ti ni kadama ni o mali o yikpɛrilaan so ka bɛ be Libya. Ni di zuɣu ti situation maa ni chani shɛm maa ti bi zo. Zuɣu din tam maa daa chɛmi ka di be n-gbahiri ti domi a yi ku kana ti ku be Accra ka ku be ni ti ku nya polinsi kam a suhu ŋuurimi. So Laa ni ka daa je laa hali n-ti decide ni kadama mini m ma sa maa, dama yɛtɔɣa maa ni be shɛm maa ti ni zo tiŋgbani maa puuni domi life maa bi lahi niŋ safe because polinsi bɔrila ti shee ti ya ni maa mi niriba a shɛm bɛn daa kpi ŋɔ maa ni bɛn daa nyɛ dansi ŋɔ maa bɛ laamba maa kɔŋkɔb ni nyɛ ti bee n pass la information maa ka tra niŋ wula ka tra zaŋ zan zo eh tɔ zuɣu ti ni daa yɛn yi Ghana tra nyɛla Taabo nim maa ti ni daa kɔhiri li niŋdi di bini saha shɛli maa bee ka o ti yɛn zaŋli zaŋ kana maa, bɛ tiri ti la liɣiri ka ti naan zaŋ chaŋ ti yo loading boys ni binshɛɣu kam maa zaa ha. Di zuɣu din daa niŋ saha shɛli ka ti ni na zo ka a lahi azanya ti daa bi yɛli ti ti baaya maa binshɛɣu din happy. Ti daa yɛli o mi ni ti neediri la liɣiri. Ni yɛn chɛ ka ti zaŋ bini maa zaŋ kana, bɛ mi gba zaa luŋ ni ka bɛ dii di tumdi tuma maa, ka ti baayi maa daa zaŋ liɣiri zaŋ sahi ni ti na yaha. Ti ni ku dii liɣiri maa, ti mi daa mali nia ni ti dii liɣiri maa, ti yɛn zaŋmi zaŋ zaŋ chibi kana Libya. So liɣiri maa ni daa ku kpe ti nuu ni, ka ti daa zaŋ li niŋ wula n-dii chibi zaŋ kana Libya. Ti mi ni daa yɛn kana Libya maa gba, ti daa nyɛla atakuleta dirɛva shɛba, ka lala atakuleta dirɛvanima ŋɔ, because ti daa zɔrila dabɛm ni ti kpe passenger loori din yɛn yiɣisi from Ghana to Agadez ban gbahi ti zuɣu lo zuɣu tira boli soli n-chaŋ ti doli atakuleta maa. Ehe, binshɛɣu din yɛn teeki din nyɛ akpia baasi maa, din yɛn teeki a two days maa, tɔ, atakuleta biredi maa tiri a spend almost three days ehe m-be di puuni ka. Atakuleta drive maa ka o zaŋ ti zaŋ niŋ eh O ni bi yi chani ka o mali back do gari shɛli o nyaaŋ maa, di zuɣu ka ti daa ʒiya, ka o mini ti maa mi ʒiya one side. Lala ka ti daa do ni la hali ti chana Libya, ti ni chana Agadez, Nyame. Nyame maa ka ti daa lan nya loori din chani Agadez, Agadez to Libya. Ti ni daa kana Libya, Libya daa bi niŋ easy. Libya maa ka ti daa beni la hali tɔbu maa ni beni maa zuɣu Libya di bi viɛla hali ka ti ti nya opportunity zo zaŋ kpɛra. Di zuɣu daliri shɛli din tahi ma na yɛtɔɣ shɛŋa m-bɔŋɔ maa. M ma bia, a suhu ŋooya boo ni ya yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa? Di shɛŋa nyɛla yɛlimaŋli. A yi bɔhi n chaŋ ti Gogol ni boli tin shɛli yuli ni taabo dari ni dari maa kɔhibu ni bizinɛs shɛli din chani maa ni yɛla yɛtɔɣ shɛli lala hali ti naa maa. Life story ka a yi chaŋ ti nya di shiri ha pirimi. Amaa ni yɛla yɛtɔɣ shɛli maa, kul yo bilifu n-dila tiɛm maa, kaman a ni ŋmalila ʒiŋ nyaɣisili din ni tooi chɛ ka n zaŋ li zaŋ niŋ nyɛgbana bee ka so zaŋ li zaŋ nyɛ laa ka bi diri tiɛm. So tiɛm ka n din waha maa, bɛ ni diri tiɛm shɛm ka n yɛla ŋɔ maa. Di zuɣu Beginning of the Stories maa lahi hali ni yɛli li shɛm la hal ni ti naai ŋɔ maa, tiɛm ka n di maa, tim bɛ ni diri shɛm diri gbana, n-diri gbana. Di puuni zaɣ yiŋga ka n piigi n nyiliga ŋɔ maa ni a diri daanfaani. A mi wula ka a nya li? Part One m-bala maa. Bɛ ni diri tim, bɛ ni programmiri yɛtɔɣa shɛm m-bala maa o. Di zuɣu lala yɛtɔɣili ŋɔ maa, bɛ yi chaŋ ti kpuɣi lala yɛtɔɣili ŋɔ, bɛ yi nya li ka lala yɛtɔɣili ŋɔ maa yɛn di yɛtɔɣa, politiciannim yɛtɔɣa, tahibu ni ŋɔ maa yɛtɔɣa ti ŋmari di yɛtɔɣa daliya din tahili because ni yɛli ni nyɛla Dagbana n not dina ka di chɛ wula ka ni yɛn yɛli interview maa n yɛri ka mɔnsili how ka n kana nimaani wula ka n daa begin n ni daa yɛn yi din daa happen n daa dii yimi n daa dii zomi n daa dii nyɛmi di zahima n zaŋmi involve problem problem problem laa hali ti naagi so man ni yɛli laa yɛtɔɣa shɛli maa n naan maa nimaani ka bɛ yɛn piigi n yɛtɔɣa la puuni n bɔhiri ma bɔhisi ka n yi pa labisiri ba bee n naagi n yɛtɔɣa maa, dini ka bɛ yɛn zaŋ decide bɛ tim ma gbaŋ bee bɛ di ti ma gbaŋ? What do you think ni yɛli yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa? Did it make sense? Give me.